Azul fell-awen ay tmehna tiyessetmatin, sslam n Yawecwa Macciya, sslam n Lmasiḥ ɣef yal yiwen, ɣef yal yiwet. Ssarameɣ tgerrzem. Nekk ad neḥmed Ssid-nneɣ, ad t-neckeṛ ɣef ṛṛeḥma-ines d leɛnaya-ines, ɣef lehhu-s, ɣef ufus-is anezmar yellan fell-aneɣ, ɣef lemɛawna-ines, netta ɣ-ittwellihen, netta ɣ-ittaṭṭafen afus ɣ-ṭṭen-tt-id ameksa lɛali. Kkten aḥemdah n cekkeṛ ɣef ayen akk i ixeddem, ama deg-neɣ, ama yis-neɣ, ama di tudert-nneɣ, yettubarek yisem-is, yuklal, ad s-nini saḥit, ad s-nini tanemmirt ɣef ayen akk i txeddmeḍ, axaṭer telhiḍ ɣer ɣur-neɣ. Amen! Nekk d awal-is aɣ isseǧhaden, d awal-is aɣ ibennun, d awal-is aɣ isselmaden, d awal-is aɣ isegwa ay d-itekkel iman, d lmakla d tarwiḥin-a. Nekk ɣef wagi neḥwaj ad d-necrek awal-is. Nekk bɣiɣ ad d-cerkeɣ kra n tseddarin seg wawal-is yid-wen, ay at Mhenni Tiyessetmatin. Nekk d ayen aɣ ibennun, d ayen aɣ isseǧhaden, s leɛnaya, s leɛnaya-nnes. Donc, euh, akken ma teẓram neɣ akken akken ma neẓra akken i t-id-nenna tikkelt iɛeddan akken di tira iqedsen neɣ di la bibl yiwen n rebbi yellan nwala d akken yiwen n rebbi yellan e rebbi-agi d Ṛebbi n lɛehd aqdim d Ṛebbi n lɛehd ajdid. Yiwen n Ṛebbi i yellan, yiwen n yisem i yellan. Ṛebbi-agi yesɛa yiwen n yisem, isem-is Yahweh. Akken nhedṛeḍ tuɣalin, ayen yeɛnan tuɣalin ɣer yisem n Yahucua, nadi akken ulac isem nneɣ i t-id-yenna Buṭrus, ulac isem nniḍen deg wayla n leslak, siwa deg yisem-ines. Ayɣer? Deg yisem-agi kan i yella leslak. Berra n yisem-agi, ulac leslak. Berra n yisem-agi n Yahweh, ulac leslak. Nwala akken, mem di lɛehd aqdim, ma nɣer, ad naf ama d lanbiya, ama d imdanen n lɛehd aqdim, s yisem-is ara ttandahen, isem-is umi ara ssawalen. akken yuha deg Ihellilen 121, Ad refdeɣ i usidur ansi ay d-ikk leslak, leslak ad d-ikk sɣur Yahweh ixelqen igenwan d lqaɛ. I Yahweh d win i d-yusan di Lɛehd Aqdim, akken i nwala, d akken Yahweh, ma d Yahucwa, lmeɛna-nnes Yahweh.

Imeslay nezmer ad nbeddel, mais ismawen ur nezmer ad t-nbeddel, ur ilaq ara ad t-nbeddel. Isem, isem akken ay yella ara yili. Tzemreḍ ad tbeddleḍ isem. Yiwen isem-is Qasi, Qasi, anga ma yedda. Donc, amek, acḥal meqqret ssebba, Yaw Cwa, neɣ Yawe i ɣ-isselken,

dakken isem-is ilaq ad ad d-yuɣal i tlemmast, a tmezgida, a tmezdayt, ad d-yuɣal asawal-is ar simawen n warraw-is. Donc dagi ibɣa ad t-id-cerkeɣ yid-wen ass-agi, donc ad nwali yaw ccwa, yaw ccwa lmeɛna-ines Yahweh islek. Donc ad nɣer tektabt n Neẓruf, ad nɣer s yisem n yaw ccwa Maciya, tektabt n Neẓruf ixwes 13, akken yura Kiqar. Ameɣlal ihḍer-d i Musa, inna-yas-d taẓdar tamezwarut, Yawi, anga twayam akk Ameɣlal, meɛna-s Yawi, wagi d isem-is. Donc, Yawi ihḍer-d i Musa, inna-yas-d, Ceggaɛ irgazen ad senqden tamurt n Kenɛan, i fkiɣ i wat Isṛayil. Si mkul ɛecc, ceggaɛ yiwen wergaz, si gar imeqqranen yellan gar-asen. Musa, neɣ Muca, Mucci, iceggeɛ-iten seg uneẓruf n Faran.

Si lɛerc n Gad, Gamuwil mmi-s n Maxi, d wigi d ismawen n yergazen i iceggeɛ Musa ad sneqden tamurt. Musa isemma-yas i Hucceɛ, mmi-s n Nun, Yacuɛa. Musa iceggeɛ-iten ad sneqden tamurt n Kan, inna-yasen, Alit syin aǧib ɛeddit seg udrar. Ad neḥbes kan dagi, ama taseddart seṭṭac, sebɛeṭṭac. Amen.

Sidi Ṛebbi in-asen, Skecmem at murt n Kenɛan, neẓra akk acu d-iḍran, nḍen deg uneẓruf ikuli. Dagi mi qerben ad awḍen at murt n Kenɛan, deg uneẓruf n Faran, Yahweh ihder-as-d i Mucci, neɣ i Musa, inna-as-d, Ceggeɛ mkul adrum yiwen uqerru, ad seg irgazen ad t-tceggɛeḍ wik ad sneqden tamurt. Lmeɛna-is tnac iderman, tnac n yirgazen. Akka t-id-neɣra. Mkul ɛerc iddem-d yiwen n wergaz i wakken ad d-sneqden tamurt. Mbeɛd acu i yeḍran? Ad nwali dakken gar yiwen seg yismawen-agi, Hucceɛ, taṣeddart tis setta, donc ad nwali ad nwali dakken

I mačči Yacuɛa s tɛibranit Yahucua. Meɛna-s Yahucua d isem n Ssid-nneɣ, Agellid-nneɣ, Amsellek-nneɣ. D wagi d isem mi d-yusa lmelk yefka-yas-t-id i Meryem i wakken ad s-tsemmi Yacuɛ Lmasiḥ mi d-ilul ṣṣifa n umdan. Akken i s-semmiḍ Yahucua. Tettuta belli Meryem d taɛibṛanit, lmelk ihdeṛ-as-d s tutlayt-ines. Amek kan nekkni ass-agi Ṛebbi neɣ aɣ-d-ihdeṛ s tutlayt-nneɣ. Ma ak-d-ihdeṛ i wul-ik, ak-d-ihdeṛ s tutlayt-ik, akken ad tfehmeḍ. Ak-d-ihdeṛ s lcinwa. Amen?

d imdanen ur sen-zmiren ara d'ailleurs mi ruḥen ad d-sneqden tamurt yergazen-agi wwḍen ad ttwalin iman-nsen am ibẓaẓ zdat-sen anwa i d-yusan s imeslayen yelhan neɣ i iwalan i iwalan tarnawt d Yacuɛa akked Kalib ayɣer pasku dagi yella leslak d Yacuɛa deg isem-agi n Yacuɛa lameɛna s Yawe i d leslak Neɣ ulac leslak mebla Yahweh, ma nezmer ad d-nini yakay. Xaṭer anect i yeqsed Musa, d anect-agi i s-d-ifka Yahweh i Musa, neɣ Umeɣlal i Musa, am wakken ad as-yini ulac leslak mebla nekkini. Ɣas tceggaḍ tnac n yergazen ad sneqden ad walin. Tceggaḍ yella gar-asen yiwen isem-is leslak, lameɛna i umsellek, ayen ga yella. Xaṭer leslak deg yiman-is ur yettsellik ara, ɣas ad t-id-tiniḍ awal-agi leslak, lameɛna ayen yettselliken d Yahweh s yiman-is. Amen Ittubarek isem n Yahweh. Aɣ ildi allen-iw kan nefhem timsal. Kan ldi ṭwalen-nneɣ deg isem-agi kan i yellan slak. Ulac isem nniḍen n way yellan slak. Axaṭer ama di lɛehd aqdim ama i lɛehd ajdid yiwen n yisem s wis anda n yimdanen al slak. Ulac isem nniḍen. Dima d-neqqar Yeshua Mashiach, Yasuɛ Lmasiḥ d Rebbi yedden. D win akken yettselken di lɛehd aqdim i yettselken di lɛehd ajdid. Twalam? Donc Moussa ibdel as isem. Moussa isemma-yas, ad t-id nwali dagi, ibdel as isem i Hucca yerra-t Yacuɛa. Ayɣer? Parce que Moussa yettunefk-as-d uxemmim sɣur Yahweh. Ulac leslak mebla Yahweh. Bac ad yili leslak, ulamek ad hedreḍ ɣef leslak ur d-teddayeḍ ara Yahweh. Axaṭer netta i d leslak. D wagi lmeɛna n Yahucua Maciya. Ma d iḍ Yahucua, lmeɛna-ines Yahweh i d leslak. Yahweh est salut. Nekk ma ad nuɣal s ismawen akken llan ad nefhem. Même Yacuɛa-agi, mačči Yacuɛa i isem-is. Isem-is Yahucua, ad t-id-nwali. ad twalim s wallen-nwen ayetma-s iɛibṛanit isem-is Yawcuwa. Lameɛna cciṭan aɛdaw ibeddel ismawen i wakken-nni ad teffer lbaḍna, ad teffer tezmert, ad teffer tidet. Amek i wen-d-nniɣ ussan-agi, Ɛisa ur icudd ara akk ar yisem-agi n Yawcuwa, ur icudd ara akk. Nekem ad d-tiniḍ Ɛisa ur icudd ara akk ar Yawcuwa. Ur yesɛi akk lmeɛna-agi kifkif akk. Ḥaǧa-nniḍen, kma d Yahucua, tqaḍ Yahweh i d leslak. Ṛebbi-nni i ixelqen igenwan d lqaɛa i d leslak. Ulac leslak, leslak mebɛid fell-as. D imiken a Buṭrus, ulac isem-nniḍen i d-ittunefken i yimdanen s wis-sin zemren ad ttuselek, siwa deg yisem n Yahucua i yella leslak. Yuil, d, d invi, Yuil neɣ Ǧuwel, ak-iqqar, kra n win i nedhen s yisem n Yahweh ad ittuselek.

ẓra lǧuher neɣ ismawen wen ihwan ad iqqim akken i k-ihwa ɣef tutlayt i k-ihwan ad iqqim akken ad iruḥ yiwen ɣer Fransa semmiḍ akken ittusma di Lezzayer ad ittusmi di Fransa donc i ara nbeddel ismawen donc axaṭer ttruḥ akk lmeɛna ismawen-agi tiriqet-nsen sɛan lmeɛna Donc, dimi Moussa, ibdel-as isem, ibdel-as isem i Hushaɛ, yerra-t Yacuɛa, Yacuwa, bac akkenni, bac akkenni ad d-yini d akken le message neɣ d nubuwa d akken ulac leslak mebla Yawe, neɣ Yacuwa Amaciya, Yacuwa i d amsellek. Amen. Tuɣma n waliki ad nefhem ad ɣlin iqcaren seg wallen-nneɣ. Mi ma yella neqqim kan akken nella, ǧǧan-aɣ akken nella, amek ur tissineḍ kra a gma weltma? Ur nefhem ara kra. Ur nɛab belli nettusil kra, neẓẓul s yisem n Ɛisa, neẓẓul s yisem n Jezu, s yisem n Yasuɛ, ur zik neẓẓul ara. Lmasiḥ ad d-yettmuqul s ulawen. D ul d liman d Yasuɛ Maciya, d Yasuɛ Lmasiḥ yettselliken. Zemmer ad d-tiniḍ isem-is s taɛibranit neɣ akken kra win-it-id, mačči anect-a akka iselken. Ma ayen i tesliken d liman deg wul. Tabrat i nebɣa ad tt-id-nessiweḍ, tabrat i nebɣa ad tt-id-nessiweḍ d acu-t? D akken Yasuɛ Lmasiḥ, Yasuɛ Lmasiḥ i d amsellek, ulac leslak anida nniḍen. Ulac leslak. Liman Yasuɛ Lmasiḥ i tesliken. Isem-is, tuɣalin ar yismawen n tidet d ayen yesɛan azal ay atmaten yesɛan axaṭer kullec yesɛa lmeɛna twalam nek ma dɛu ismawen n tidet kullec yesɛa lmeɛna ad nwali dagi d akken Musa neɣ Muci yebdel-as isem i Yacuɛa ayɣer bac ad ɣ-d-ifk nnubuwa neɣ wakken ad ccɣel d aciri d akken ulac leslak leslak ad d-yili d Yacuɛa d wagi d leslak Neɣ dagi i yella leslak. Twalam? Nwala-d. Ima nruḥ ad nwali d isem-agi s yettunefken i ssid-nneɣ. Ma nruḥ lemtel

Te twalam? Yahweh islek. L'éternel est salut. Neɣ i d leslak, surti, i d leslak. Yahweh, le tétragramme, ata s uzegzaw neɣ s umida di kul yiwen amek ad d-iqar, amek i wen-d-nniɣ, akud Yahcah, ad d-ifeɣ Yahucua, lmeɛna s Yahweh islek, D wagi i d isem i yewwi Lmasiḥ s tɛibṛanit. D wagi i d isem i s-ittunefken i Ssid-nneɣ. Nekk axaṭer deg yisem-agi kan i yella leslak, ulac isem nniḍen. Isem-is, isem-is d lmanbeɛ neɣ d lɛinṣer n leslak. Halleluya! Donc la isem niḍen wa yella leslak siwa deg yisem-agi. La Bible ad d-hder ɣef yisem wa yella leslak. Anga yakk ad d-hdereḍ leslak la délivrance aserreḥ yakuli ad tafeḍ Yahucua. Tafeḍ Yahucua ad tafeḍ. Tafeḍ ayen niḍen. Twala ma yetma ti yesmatin. Donc ilaq ad nefhem timsal. Mačči d alummu ad nettlummu, qleɣ mazal ad nlemmed, mazal ad ngemmu, mazal ayla nekk afud melqaɛ agi mazal akked ssid-nneɣ ad nelmed awal-is, ad nissin tidet. Segmi aɣ-d-issuffuɣ l-iman s Lmasiḥ, d tuffɣa si ṭṭlam ar tafat. Yak aṭas n leḥwayeǧ i yettwabeddlen di tira iqedsen. Paske kra n lweqt lkatulisizm neɣ lvatiko neɣ les empereurs romains sberbren ɣef awal n Sida. Yak aṭas i beddlen. Cciṭan isserwet. D lweqt ad d-neffeɣ ɣer tidet. Ẓam angi akk angi akk ad d-yettwabder

Acu lmeɛna? Lmeɛna, yellan deffir, neɣ ayen yellan deffir yisem-agi n Yacua. Yella leslak, yella userreḥ, yella nnaǧaḥ, prospirité, yella ugerrez ad twenɛeḍ, tella tlelli, leslak sɣur-s, tarnawt, Di Mikina, uqeddac Bulus ad nelḥu si ternawt, nettidir di ternawt, basku deg yisem n Yacwa Maččiya, tella ternawt, tella tezmert. Lekmi, ma yella neqqim kan, neqqim kan akken nella kan, ad awki ah, d-nufa kan neqqim, ur negmu ara, ur nettnerni ara, ur s-divlopi ara. Iyaw ibaɣ yaw ar zdat.

d akken leslak yella kan deg yisem n Yahucua, deg yisem n Yahweh. D Yahweh d leslak. Walit kan, ad refdeɣ allen-iw s idurar, ansa ay d-yekk leslak. Leslak-iw ad d-yekk sɣur Ameɣlal, sɣur Yahweh, win ixelqen igenwan d lqaɛa. Donc leslak d-yekk sɣur Yahweh. D Yahweh i d leslak. Akka i t-id-nwala i tɛibranit. D Yahweh i salu, ma d Yahushua, ma is d nsi d leslak. D way kan i d isem-is usan anda. Ulac isem-nni deg way yella leslak ay tmanit yeslan. Leslak lmanis ad nettuslek si ddnub, si leqyud n lmut, si leqyud n ssḥar, iḥeckulen, ddaɛwessu, Ayen akk ilan leṣnaf n lerwaḥ leqdic n cciṭan di tudert-nneɣ. Dagi kan, deg isem-agi kan i yella leslak. S yisem-agi kan i nezmer ad nekcem tagi d igenwan. S tezmert ilan deg isem-agi kan. S tezmert yettabaɛen isem-agi kan i nezmer ad nettuslek. Halleluya, yettubak isem-ik, ay Yeccuwa Maciya. Xaṭer deg yisem-ik i yella leslak, ulac isem nniḍen s wis nezmer ad tuslek. Ulac abrid nniḍen, kečč d abrid s d tudart. Ta kečč d Yahweh, kečč d amsellek, kečč d ameksa nneɣ, d ameksa n terwiḥin-nneɣ. Mi ara di lɛehd aqdim yettusma Yahweh d ameksa, di lɛehd ajdid Yecwa mačči yettusma ameksa. Ma yella di lɛehd aqdim Yahweh yettusma amezwaru, netti d amezwaru, netti d aneggaru, di lɛehd ajdid Yecua Maciya yettusma inek d nekk i d amezwaru, d nekk i d aneggaru. Car taw lac wayeḍ. D netta kan i yellan. Si laṣ n ddunit, ay ma d takta tewḥi, yiwen n umselek i yellan. Isem-is Yahweh, Yahweh i d leslak. Halleluya! Ttubrak ismek ay agellid-nneɣ, k-nḥemmel akken ncekker af lecɣal-ik ifazen. Xtar tazmart n ddnub, tazmart n iḥeckulen, tazmart n ssḥar, tazmart n ṭṭlam, tazmart n ddaɛwessu, tazmart n lmut. Tettwaɣleb s isem-ik kan. Halleluya! Nwala deg isem n Yacua Maciya, nenda s isem s isem-is, neẓẓul

Xḍan zmer i yella kra n win ileddin ul-is, kra n win iwejden i leslak-agi, iwakken-nni ad iqbel isem-agi di tudert-is, amek ad ittuslek, xaṭer deg isem-agi kan i yella leslak, ulac isem nniḍen-is wis nezmer ad ittuslek i atmaten-is tetmatin. Ad nhedder af yisem-agi, xaṭer numen s yisem-agi, numen dakken deg yisem-agi kan i yella leslak.